Voilà, mir haten de Moie Regierungsrot, fir iwwert déi Aktuell Situatioun zu Lëtzebuerg an, souwéi Dir Iech och kënnt denken, am Ausland ze beroden. Dir wësst, datt mer déi lescht Wochen, wann ech mech erlabe kann op Wochen, bal a Méint auszedrécken, wierklech aussergewéinlech Evenementer kannt hunn, ob dat op nationalem oder op internationalem Niveau. Coronavirus ass nach ëmmer présent, et soll kee mengen, De Corona wier fort. Mir haten historesch Héichwaasser am Juli, déi eist Land ganz schwéier getraff hunn. An an Afghanistan sëtzen Dausenden an Dausenden, zeg Dausende vu Leit fest. Ech wëll Iech haut e kuerzen Iwwerbléck ginn, wou mir am Moment bei deenen Dossieren och dru sinn a wat fir eng Schrëtt d'Lëtzebuerger Regierung geholl huet, respektiv an den nächsten Deeg a Wochen och wäert huelen. Dir wësst jo, dass beim Punkt Afghanistan och den Defenseminister a Vizepremier, den Här Bausch, an den Ausseminister, den Här Asselborn, dann no dëser Pressekonferenz Iech wäerten erklären, wéi do déi lescht Evenementer sinn. Mee ech wollt awer och dozou selbstverständlech eppes soen. Zum Covid ass d'Situatioun nach net fäerdeg. Mir musse mam Virus Liewen, dat ass och eng Realitéit. D'Infektioun sinn zënter där Well, déi mer hate fir national Feierdag, konstant zeréckgaang. Bis Mëtt August, do hate mer 50 Infektiounen de 14 August. Mir erkennen awer déi lescht Deeg eng liicht, awer eng Hausse, och wann se liicht ass, aktuell plus ou moins 70 Fäll den Dag. Mir gesinn och, dass eng Hausse do ass duerch d'Retour de vacances, dat heescht d'Leit, déi an d'Vakanz gefuer sinn. A mir wäerten och, dat brauch een net ze verstoppen, an den nächste Wochen nees eng Hausse kréien, och well de Retour de vacances jo och méi grouss och gëtt. Mir hunn dat och schonn 2020 kannt an dat solle mer eis och bewosst sinn. D'Zuel vun den Tester pro Dag ass och déi lescht Woch erofgaang, esou wéi dat mer op aktuell tëschent 4.000 a 5.000 Tester och den Dag sech esou stabiliséiert hunn. Trotzdeem läit de Positivtaux vun den Tester weider niddereg, mir leie nach ëmmer ënner zwee Prozent. Wann een dat zum Beispill vergläicht mat eisen Noperen, leie mer do zimlech gutt. Trotz deene Mesuren ass, wéi gesot, trotz där Situatioun, trotz deenen Zuelen ass et net de Moment fir ze soen, datt alles sollt nees méi labber sinn oder datt alles sollt méi strikt sinn. Mee dee Punkt wäert ech Iech d'nächst Woch, wäert Der nach eng Kéier e Pressebriefing hunn, wou ech da mat der Gesondheetsministesch och Iech d'Presentatioun vum neie Covid-Text, deen dann den ab dem 15 September leeft jo den Text aus, och sollt geholl ginn. Mir gesinn zu Lëtzebuerg, wéi gesot, eng Situatioun, wou mer Infektiounen hunn, déi eng Realitéit och ass. Mir gesinn awer och am Stingray Index am Verglach zum Ausland, datt mer hei och nach vill Fräiheeten hunn. An Dir wësst, datt dat eng Suerg ass vun dëser Regierung dès le départ, datt ëmmer gekuckt gëtt, Fräiheeten a Restriktiounen mateneen op e gemeinsamen Nenner ze bréngen. Et bleift wichteg ze ënnersträichen, datt d'Impfung wierkt. Wa mer keng Impfung hätten, hätt mer haut wierklech och eng ganz aner Situatioun. An dat spigelt sech och am Fong bei den Infektiounen erëm. Wann ee kuckt, am Moment sinn d'Kategorië 15, 29 an d'Kategorie 30 bis 44 déi, déi am meeschte betraff si bei den Infektiounen. An et sinn och déi Kategorien, déi am mannste geimpft gi sinn. Ëmgedréint gesäit een, datt den niddregsten Inzidenz-Taux bei de Leit sinn, iwwer 60 Joer, an dat ass och déi Tranche vu Leit, déi am meeschte geimpft gi sinn. De Contact Tracing weist weider, datt déi meescht Ustiechungen och am familiäre Kader stattfannen an och vill Leit an der Vakanz sech ugestach hunn. Mee wéi gesot, de familiäre Kader nach ëmmer den éischte Cas ass vun der Transmissioun vum Virus. D'Delta-Variant ass méi wéi majoritär, si dominéiert mat 93,65 Prozent. Mir gesinn d'Situatioun och an den Altersheemer, déi ass éischter calm am Moment a mir hoffe selbstverständlech, datt et och esou bleift, duerch d'Impfungen selbstverständlech, awer och duerch d'Schnelltester, déi och d'Visiteuren an der Entrée hunn, ass et wichteg. Bei den Hospitalisatiounen. D'Zuel ass déi lescht Deeg e bëssi an d'Lut gaang. Ech hunn d'Zuel elo just kritt, déi haut den Owend wäerte kommunizéiert ginn. Mir haten 18 Patiente gëschter op Soins normaux, déi ginn haut op 21 erop an et bleiwe 5 Patienten op der Intensivstatioun. Dovun ass och eng Persoun intubéiert. Déi 5 Persounen op der Intensivstatioun sinn net geimpft. Ech maache kee Lien de cause à effet, mee verstitt mech. Déi 5 Leit, déi op Intensivstatioun sinn, sinn net geimpft. D'Impfung schützt net an ech weess mat den Zuelen, dass een kann e Virus nach eng Kéier kréien, mee d'Impfung schützt géint e schlëmme Verlaf. Déi 5 Leit op Intensivstatioun an eng, déi intubéiert ass, sinn net geimpft. A ronn 80 Prozent vun all de Patienten, déi am Spidol och leien, sinn net geimpft. Et ass eng Et ass net eng Penurie vu Vaccin. Et soll kee mengen, et wieren net Vaccinen genuch do. Et ass genuch Impfstoff do fir jiddwereen, dee ka geimpft ginn iwwer 12, ob dat d'Résidents sinn oder och d'Frontalieren sinn. A Stand haut kruten zu Lëtzebuerg 407.272 Persounen eng éischt Dosis vum Vaccin an 387.107 Persoune si komplett Geimpft. Bei de Persounen iwwer 40 Joer hu mir eng Couverture vaccinale, déi no bei 79,9 Prozent läit. A mir hunn och 2.140 Frontalieren, déi decidéiert hunn, hei zu Lëtzebuerg geimpft ze ginn. Et ginn och nei Méiglechkeete jo fir geimpft ze ginn. Mir hu jo am Ufank d'Leit jo an d'Impfzentere geruff. Dunn elo kënnen d'Leit spontan, och ouni Rendez-vous, an d'Hal Victor Hugo goen. Hutt jo gesinn déi éischt Deeg, hat dat och e grouse Succès. De Succès. Ass nach ëmmer do. Et sinn nach ëmmer ganz vill Leit, déi spontan presentéieren. Den Impfbus, dee fiert op déi verschiddenste Plazen. Ech hunn den Agenda gekuckt, wou den Impfbus elo déi nächst Wochen och wäert fueren. Dat geet vu Fun op dem Glacis bis Fussballsmatch, bis d'Nuit des Lampions zu Wolz, etc. Etc. Do, wou d'Leit sinn, probéiert den Impfbus och ze goen. A mir gesinn och, datt do eng grouss Zuel vu Leit bereet sinn, an net onbedéngt wéinst dem Evenement, mee well se awer gesinn, datt de Bus an hir Géigend kënnt, well et dann och ebe méi einfach ass, do geimpft ze ginn. D'Leit kënne sech och bei hirem Hausdokter, wou et jo eng Vertrauensrelatioun gëtt, si gi jo net bei ee Frieme, si si bei hirem Hausdokter, dee se jo kennen, mat deem se och den Echange kënnen hunn. A bis elo sinn et och 229 Dokteren, déi decidéiert hunn, do matzemaachen. Och an de Spideeler gëtt weider geimpft, dëst virun allem Fir Patiente mat chronesche Krankheeten, déi sech reegelméisseg och am Spidol mussen ophalen. Weider Méiglechkeete wéi am Hierscht a Wanter weider geimpft gëtt, wann zum Beispill den Impfbus vu Format net méi passt, si schonn entwéckelt. Et wäerten och mat Galeries marchandes zum Beispill Méiglechkeete bestoe fir och geimpft ze ginn. Och mat den Aarbechtsdoktere gëtt gekuckt, wien op der Aarbechtsplaz déi Impfung kann a grousse Betriber maachen. Nach eng Kéier en Opruff. Loosst Iech impfen, dat ass en Acte de responsabilitéit fir Iech selwer, dat ass en Acte de solidarité fir déi, fir d'Gesellschaft. D'Zuele beleeën, dass, an ech weess, dass ech da gesot kréien, jo, mee et sinn awer Leit, déi geimpft waren an awer krank gi sinn. Jo, dat ass de klengsten Deel, mee haut hu mer fënnf Leit op Intensivstatioun, dat si fënnf Leit, déi net geimpft waren. An je sais de quoi je parle. D'Regierung wäert d'Situatioun weiderhi ganz no monitoren, och wéi et elo ass mat de Mutatiounen. An den Teil vun den Zuele wäert Der och am spéiden Nomëtten am Rapport hebdomadaire kréie vun der Santé. A sou wéi och schonn an der Introductioun gesot hunn, wäert ech d'nächst Woch mat der Madame Lenert och virun Iech triede fir dann eeben d'Verlängerung vun de Mesuren wéi eng Verlängerungen, wéi eng Mesuren, wéi eng Ännerungen proposéiert sollten ginn. Déi Diskussiounen lafen nach. Héichwaasser also ass e Punkt, deen eis alleguerte markéiert huet virun e puer Wochen. Mir sinn eis bewosst, dass de Covid all Dag eis markéiert, all Dag Noriichten mat en Element sinn. Mee mir kënnen net vergiessen, wat viru puer Wochen och hei geschitt ass. Mir gesinn, de Klimawandel ass och eng Realitéit hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn, säitdeem ech Premier sinn, hate mer Tornadoen, also net de Lien de causalité, mee mir gesinn, datt de Klimawandel eng Realitéit och hei ass zu Lëtzebuerg. Déi Tornadoen, déi Iwwerschwemmungen, Mir mussen agéieren. Mir mussen agéieren an Dir wësst, dass fir eis och mat all Mëttelen d'Limitatioun vun der Äerderwiermung muss e Combat commun sinn, net nëmmen fir déi nächst Generatiounen, mee och iwwerhaapt fir d'Liewensqualitéit och kënnen ze garantéieren. An dofir ass et och ganz, ganz wichtig, dass mer weider präventiv Mesuren ergräift, fir d'Bierger viru Naturkatastrophen och besser ze schützen, ass en anert Element, wat ganz, ganz wichteg ass. An do hu mer eng wichteg weider Etapp, ass déi vum 24 Juni, wou d'Consultatioun, jo déi öffentlech Consultatioun fir deen neien Héichwaasserrisikosmanagementsplang lancéiert hunn. An déi Consultatiounen lafen och weider bis den 23. September. Wann ech iwwert d'Iwwerschwemmungen. Denken, vergiessen ech net deen Élan de solidarité, dee mer gesinn hunn, den Élan de solidarité vun all de Bierger, wou een deem anere gehollef huet, ob dat e Kolleg, e Familljemember, en Noper war oder een, deen ee guer net kannt huet, wou ee spontan hëllefe gaang ass. An dat si Momenter, wou ee wierklech houfreg ass, an engem Land ze wunnen, wou, wann et wierklech deem aneren net geet, ee bereet ass, och engem ze hëllefen. Ech muss och soen, dass déi Biller an déi Solidaritéit an. déi mer hunn mat eisen Nopeschlänner, ob dat mat den Ekippe waren, déi mer och an d'Ausland geschéckt hunn, déi wichteg waren. Ech hat mat der Madame Bofferding virun, virum August och déi Leit gesinn, déi nach ni esou Situatioun gesinn haten, déi Leit vum CGDIS, déi sur place waren, ob dat an der Belsch oder an Däitschland waren, déi nach ni esou Situatioune gesinn hunn, vu Haiser, déi wierklech ganz iwwerschwemmt gi sinn, vu Leit, déi alles verluer hunn, vu, si woren eis Ambassadeuren. Si woren eis Ambassadeuren am Ausland vun der Solidaritéit, vum, och wa mer net dee Gréissten op der Kaart sinn, wann een eis sicht, awer wësse wou d'Häerz ass a virun allem wou Solidaritéit och ass. An erlaabt mer do eebe, wann ech vu Solidaritéit och schwätzen, ze gesinn elo, dass zum Beispill als belsch Noperen, mat deem wat elo an Afghanistan geschitt ass, och mir op si konnten zielen. An et ass do, wou ee gesäit, wéi wichteg et ass, och gutt Bezéiunge mat sengen Noperen ze hunn an Nopeschlänner ze hunn. An deem heite Kontext hate mer d'Chance, wann ech mer dat erlaben esou kann ze beschreiwen, datt mer och keng Doudesaffer hei haten. Mir haten och keng schlëmm Blesséiert. Wann een awer d'Biller kuckt, wat an den Nopeschlänner geschitt ass, muss ech soen, datt mer do och, vill Chance haten, datt se och en Deel an eben och d'Krisegestioun probéiert hu sou gutt wéi méiglech och ze geréieren. Ech wëll hei och dem CGDIS, der Arméi, der Police, der Administration des Ponts et Chaussées wierklech Merci soe fir hiren onermiddlechen Asaz déi Deeg nom Héichwaasser, och all déi aner Administratiounen, déi do agesprongen sinn an déi wierklech vu moies bis owes geschafft hunn. D'Rettungsdëngschter hunn nämlech bannent 48 Stonnen iwwer 8.000 Telefonen entgéint geholl an traitéiert. An mee déi traureg Bilanz vun onsen Nopeschlänner seet eis, mir kënnen net ausrouen. Mir dierfen net soen, et ass alles an der Rei. An dofir huet de Regierungsrot direkt. de concernéierte Verwaltungen den Optrag ginn, fir am Fong d'Gestioun vun der Kris och opzeschaffen, ënnert der Leedung vum Haut-Commissaire à la protection nationale. Haut hu mer deen éischte virleefege Bilan och gezunn, wat gutt fonctionéiert huet a wat mer am Fong nach kënne verbesseren. Do wou nach Nachholsbedarf och gëtt, an déi involvéiert Acteuren hunn an hirer Analys am Fong Elementer och analyséiert, wou ze verbessere gëtt, si hunn och kloer Piste mat verschidde Recommandatiounen och schonn ervirgehuewen. Eis Verwaltunge schaffen, an dat wësse mer, Och op Héichdrock um Traitement vun den Demanden, déi d'Privatleit, d'Entreprisen an d'Gemengen och eragereecht hunn, fir hire Schued ze deklaréieren an eng staatlech Aide unzefroen. Wéi bei de leschte Katastrophen huet och d'Regierung séier d'Decisioun geholl, fir déi néideg Suen hei zur Verfügung ze stellen, fir den Affer séier an och onkomplizéiert kënnen ze hëllefen. Mir hunn direkt eng Enveloppe vu 50 Milliounen Euro deblockéiert. Ech krut deemools d'Fro gestallt, Geet dat duer, geet dat net duer? Mee fir fir d'éischt mol e kuerzen Iwwerbléck iwwert de Présent ze maachen, wat déi verschidde Ministèrë bis elo un Demanden erakruten, an ze notéieren, dass et bis elo sech ëm provisoresch Zwëschebilanë handelt, do wäerten nach weider Dossieren déi nächst Wochen a Méint nach erakommen. D'Estimatioun vun de Schied aus alle Beräicher, déi der IGF am Moment virleie, leie bei 49 Milliounen Euro. Wéi gesot, dat ass eng virleefeg Estimatioun, déi souwuel no uewe wéi och no ënne ka variéieren. Iwwer 14 Milliounen si lo schonn engagéiert. Mat deenen doten Zuele kënnt Dir Iech virstellen, mir haten haut de Moien nach eng Diskussioun an dunn huet den Här Gramegna eis d'Propos gemaach, dass d'Enveloppe och sollt fir d'Besoinen ugepasst ginn op 100 Milliounen, dat heescht, dass mer vu 50 op 100 Milliounen e weideren Enveloppe fräistellen. Mir hunn am Moment vun de Privatleit eng 143 Demanden, déi erakomm sinn. All Dag kommen do weider Demanden eran. Déi Leit wunnen an enger ganzer 30 Gemengen, wat nach eng Kéier déi national Ausmooss am Fong vun dëser Katastroph och weist. An de Montant vun dësen Demanden ass am Moment nach net méiglech ze estiméieren. Eppes ass awer scho kloer, dat ass, wann een d'Zuel vun den Demanden och kuckt an och eeben den, De Montant vun de Schied, dat heescht d'Unzuel vun de Schied, déi och komm sinn, et ass nach ni esou eng Naturkatastroph zu Lëtzebuerg virdrun eng Realitéit war. D'Direction des classes moyennes huet insgesamt eng 150 Demandë vu Betriber erakritt, oft och nëmmen Rot gefrot, haaptsächlech aus dem Horeca-Beräich, dem Artisanat an och dem Commerce. Bei den Aidë fir d'Betriber si 60. 16 Betriber kruten och schonn en Acompte ausbezuelt an enger Gesamthéicht vu 600.000 Euro. 17 Demandë sinn och nach en cours de traitement am Moment. An der Landwirtschaft sinn eng 153 Demanden erakomm fir finanziell Hëllef, Estimatioun 1,65 Milliounen Euro. Bei den ëffentleche Gebaier ginn d'Schied op ronn 10 Milliounen Euro estiméiert an d'Schied un den ëffentleche Stroossen a Vëlosweeër ginn op 16 Milliounen chiffréiert. D'Schied vun de Kläranlagen a Kanalisatioune gëtt aktuell op knapp 4,8 Milliounen Euro geschätzt. Bei de Gemengen ass et am Moment ze fréi fir do och eng Estimatioun eranzeginn. Do ass réischt eng Demande erakomm, mee de Ministère de l'Intérieur rechent selbstverständlech nach mat enger Rëtsch vun Dossieren, déi och nach wäerten an de nächste Woche erakommen. Mir hunn och de Chômage partiel wéinst dem Héichwaasser, dee jo och fonctionnéiert huet. An hei si 66 Demandë fir spezielle Chômage, och partiell, déi säit Juli gestallt gi sinn nom Héichwaasser. Ech hunn Iech virdru gesot, dass mer déi verschidde Administratiounen och gefrot hunn, d'Analys ze maache vun der Situatioun. An ech hunn och haut am Regierungsrot de concernéierte Ministeren an och de Verwaltungen Optreeg verdeelt fir dës Recommandatiounen och elo ëmzesetzen. Et geet konkret ëm d'Aart a Weis, wéi mir déi breet Bevëlkerung esou séier wéi méiglech och kënnen a Katastrophefäll warnen. Schonn am Hierscht 2020 huet jo en interministeriellen Aarbechtsgrupp ass op d'Bee gesat ginn, deen d'App GouvAlert sollt reforméieren. D'Aarbechte lafe weider. D'Bierger sollen nämlech an Zukunft, et ass jo eng App, dat heescht, a mir wëssen, wéi de Succès vun der App och war, dat heescht an Zukunft, dass de But ass, dass een eng SMS och ka kréien oder en Cell Broadcast gewarnt ginn, esou kënne mer nach méi séier eng grouss Mass u Leit erreechen, ouni datt si eng App mussen eben installéieren. Eng aner Prioritéit ass och d'Versuergung mat Elektrizitéit och bei gréisseren Iwwerschwemmungen och ze garantéieren. D'Zil ass et bei. datt mir bei enger nächster, an ech hoffen selbstverständlech, datt mer keng hunn, mee bei enger méiglecher nächster Katastroph besser opgestallt sinn, fir nach Schied vläicht kënnen ze verhënneren an nach eng Kéier Mënscheliewen ze schützen. Mir dierfen an deem Dossier och keng Zäit verléieren. Déi ausgeschafften Analys wäerte mir och mam Haut Commissaire, deen de Lead hei geholl huet, finaliséieren a mir wäerten déi dann och der Chamber presentéieren, fir d'Analys vun der Situatioun, vun der, vum der Héichwaassersituatioun ze maachen an eeben och mat deene Pisten, déi erauskomm sinn, fir do, wou eeben nach Lacunen hätte kënne sinn oder besser Saachen hätte kënne geschéien, dat dann eeben ze verbessern. Eng drëtt Kris, déi eis déi lescht Deeg beschäftegt huet, ass den Afghanistan a besonnesch d'Situatioun och zu Kabul. Et ass eng mënschlech Tragedie, déi mer am Moment alleguerten erliewen. Dausenden an Zéngdausenden an Honnertdausende vu Mënschen hu Angscht ëm hiert Liewen, ëm hir Fräiheet, ëm wéi et weidergeet. Déi international D'Gemeinschaft huet et net fäerdeg bruecht, e stabillen an nohaltege Projet fir eng Zukunft vu senge Bierger vun deem Land och kënnen ze realiséieren. A mir hunn alleguerten, an och Lëtzebuerg, eng Verantwortung vis-à-vis vun deene Leit, déi och hiert Liewe riskéiert hunn, fir NATO-Missiounen och am Afghanistan z'ënnerstëtzen. A mir hunn. Och eng Verantwortung vis-à-vis vun eise Staatsbierger a Residenten, och am Afghanistan. An Dir wësst, dass mer déi lescht Deeg och alles ënnerholl hunn, fir dës Leit esou séier wéi méiglech sécher zeréck op Lëtzebuerg ze bréngen. Mir stoungen all Moment a Kontakt mat den Autoritéiten aus eisen Nopeschlänner, wou mer konnten Hëllef kréien. Mir hu mat de Belsch, mat den Hollänner, mat de Fransousen, mat den däitsche Kollege ganz, ganz vill Echangë gehat, och mat den Englänner. hate mer vill Echangen, fir ze kucken, wéi mer kéinten am Fong d'Leit sécher op de Flughafe bréngen an dann zeréck an Europa. Ech weess, dass d'Zuel net kloer war, dass et haut, mir wëssen och d'Informatioun, dass jo och Leit matkomm sinn, déi e Lien mat där Famill hunn. Déi Famill ass eng Lëtzebuerger Famill mat de Kanner, déi och heem kënnt, do wou se hir Heemecht och huet. Ech sinn erliichtert, dass de Fliger mat der Lëtzebuerger Famill elo sécher an Europa ass, a mir fir Iech elo ze soen an d'Garantie ze ginn, datt all Persoun, déi e Lien mat Lëtzebuerg huet, elo sécher ass, kann ech net ginn. Déi Leit hu jo keng Obligatioun, fir sech virdrun unzemellen, wa se fortfléien. Dat heescht, wa Leit nach dohanne sinn, déi kënnen e Lien mat Lëtzebuerg hunn, selbstverständlech wier et esou dréngend wéi méiglech, fir sech kënnen fir sech ze mellen. Dat dote sinn déi, déi emol alleguerten sech gemellt Hunn, a fir och ze wëssen, ob all déi Leit, déi e Lien mat Lëtzebuerg hu gutt ukomm sinn, kann ech iech och net soen, well déi sinn och vläicht a Fligere verdeelt. Dir wësst jo, datt nach aner Leit jo waren. A mir hunn am Moment sinn iwwert den European Air Transport Control ongeféier eng 200 Fligeren, déi och fir dës Missioun am Asaz sinn. An dofir soen ech wierklech den eisen Alliéierten Merci, well mir hätten ouni. D'Alliéiert och net vill fäerdeg bruecht. Ech wëll op dëser Plaz net weider och am Detail iwwert déi aktuell Entwécklung an Afghanistan agoen. Ech hu jo meng zwee Regierungskollegen, déi um eng Auer op déi méi detailléiert Froe kënnen agoen. Dir wësst, dass Lëtzebuerg ëmmer bereet war, seng Verantwortung och ze iwwerhuelen. Ech hoffen, dass hei och déi europäesch Solidaritéit spillt. De G7 spillt jo och eng Roll. Déi sinn am gaange jo den Interlocuteur, huet ee jo d'Gefill ze hunn, vum Taliban ze sinn, op jidde Fall duerch d'Stëmm vum Här Biden oder vum G7 insgesamt. Fir eis ass et wichteg, dass. Déi Leit, déi menacéiert sinn, déi Leit, déi Recht hunn, fir aner Perspektiven ze hunn, och en Auswee fannen. An ech hoffen, dass mer do och nees, net nees, dass mer endlech am Fong eng Solidaritéit kréien, och an Europa. Mir hu gesinn, dass verschidde Länner direkt gesot hunn, Mir hunn näischt mat hinnen ze dinn. Jiddweree soll seng Geschicht och kennen. An ech muss lech soen, datt déi Leit, déi elo hei Refuge fonnt hunn, an ech mengen, den Här Asselborn huet gëschter Owend och op der Tëlee vun där Affär vun där Riichterin geschwat, déi mer iwwer eng europäesch Magistratursassoziatioun kritt hunn, déi dohannen, condamnéiert war fir ze stierwen, dass een där en neien, en eng nei Heemecht ubitt, ass mengen ech och eppes wat normal ass, an dass do och déi international Solidaritéit an déi europäesch Solidaritéit virun allem och hei ganz, ganz wichteg ass. Mee mir wäerte weider, mir hunn jo en Offizéier an och en Diplomat, déi do sinn, déi wäerten normalerweis muer schonn zeréckkommen, well d'belsch Truppen och wäerte muer schonn zeréckkommen. Et gëtt och, d'Informatioun leeft, datt déi Däitsch och haut oder muer schonn ënnerwee wieren, fir och zeréck ze kommen. Ech. Kann ech net soen wéi et weidergeet dohannen nom 31 August. Ech kann ech dat mam beschte Wëllen net soen an ech ka mech just freeën, datt déi Famillen déi hei hir Heemecht opgebaut hunn a mat deene Kanner déi och méi Lëtzebuergesch kënnen a kennen wéi iergend en anert Land, nees sécher doheem sinn. Voilà. Froen? Pierre Ramerskirsch vum rtl, Ech hunn eng Fro, Mir hate lo iwwert eng Woch versicht eng Stellungnam vun Iech zum Afghanistan-Konflikt ze kréien. Wisou hutt Der eng Woch gewaart bis Der offiziell e Statement gemeet hutt? Den Här Asselborn an den Här Bausch, déi wierklech mam Dossier och befaasst sinn, hunn Statementen ginn. Ech war permanent de Kontakt mat hinnen. Ech mengen, et huet net nach Wäert fir nach dat selwecht ze soen, wat schonn déi aner zwee Regierungskolleege gesot hunn. Si hunn sech ëm den Dossier gekëmmert. Ech hunn de Lien och mat, ob dat elo franséische Staatspresident ass oder mat belscher Regierung gemaach, mee d'Aarbecht hunn si gemaach. An da soll een och net als Premierminister dann einfach dohinner goen, fir ze soen, et hätt een et selwer gemaach. Si hunn d'Aarbecht gemaach, och mam Här Fayot um Niveau vun der Kooperatioun. An Dir wësst, datt ech do deen, deen déi Kollegialitéit fir mech wichteg ass, datt ech net de Chef Saache erklären, wann déi aner Ministeren och hir Aarbecht maachen. An dofir ass fir mech och wichteg, haut deen dote Punkt selbstverständlech och haut virun Iech kënnen z'abordéieren an den Här Asselborn an den Här Bausch och dann dofir méi prezis Iech Ried an Äntwert ze stoen. Dat heescht, dass aner Staats a Regierungscheffe vun den Nopeschlänner och sech geäussert hunn. Also Dir waart jo awer mat ee vun deenen eenzegen, dee sech net geäussert huet. Ech weess net, ob jiddweree sech geäussert huet oder net. Bei eis ass et ëmmer de Prinzip, dass deen deen d'Aarbecht och mécht. Ech hu just owes gehéiert bei Iech op der Antenn, dass ee sech bei mir gemellt hätt, fir en Interview mat mer ze maachen. Ech hat d'Info net kritt. Ech hunn do nogefrot, et krut gesot, jo, den Dag drop wier eng komm. Mee bon, et ass jo elo egal, ech wëll elo net drop agoen, ob d'Informatioun richteg gelaf ass oder net, dat ass mir zimlech wurscht. Ech wor der Meenung, datt den Här Asselborn, dee mer do gesot huet, en hätt schonn en Interview moies mat Iech ginn a mëttes mat Iech ginn an e géif op d'Tëlee goen den Dag drop an den Här Bausch mer gesot, en hätt en Interview ginn, net nach, well ech wosst, datt ech haut jo e Regierungsrot hätt an och e Briefing hätt, do nach eng Kéier misst dann am Fong dat selwecht widderhuelen, wat si och scho giffen soen. Et wor d'Opportunitéit fir haut eppes ze soen. An fir mech ass et och wichteg, datt ee kommunizéiert. Ech weess, ech deem Är Där Aarbecht an ech mengen Är Fro sinn och ganz legitim. Mee an där heiter Situatioun, all Info déi ee krut, an ech mengen gëschter hat mer nach dat bescht Beispill, wou gesot ginn ass, si si elo fort, si sinn op Abu Dhabi, dann ass gesot gëtt, nee, si sinn op Islamabad. Et wor esou vill Informatiounen déi hin an hier gaange sinn, datt et och ganz schwéier war fir sech kënnen ze fixéieren. An dofir hunn ech léiwer déi déi wierklech am permanenten, ech hat se all Dag Fënnef Mol um Telefon, mee déi, déi wierklech permanent mat hire Beamte den Dossier geleet hunn an déi och am beschte wëssen, och d'Méiglechkeet ginn, Iech op Är Froe kënnen ze beäntweren. Erlaabt mer, eng Fro zum Corona. Gëtt et och Iwwerleeunge fir den Hierscht d'Antikierpertester méi och anzesetzen, datt een do vläicht nach e weidere Gee mat an d'Iwwerleeungen eranhëlt. De Problem ass am Moment, do sinn Diskussiounen amgaang, Dir wësst, datt mer do och mam CSMI och do méi Informatiounen wëllen, well et ass déi selwecht Fro wéi mat der drëtter Impfung, Wéi geet et do och weider? Den CSMI ass befaasst vun enger Rëtsch vu Froen an deem dote Kontext. D'Antikierper, mir musse just oppassen, datt et och europäesch koordinéiert gëtt. Wa mir dann no en. 4G maachen an déi aner Länner erkennen dann du coup eisen 3G net méi, well se soen, dass eisen 3G net déi selwecht Konditiounen erfëllt wéi déi aner, hu mer e Problem. Dofir, dat heiten si Froen, déi am beschten um europäeschen Niveau sollten och geléist ginn an dass een och fäerdegbréngt, do dann eeben och en, Den Delai zum Beispill vun 180 Deeg ass jo elo zum Beispill bei Genesen, mee datt een do och eng Uniformitéit huet. An dat ass eeben de But. Mee wéi gesot, de CSMI ass permanent befaasst mat neie Froen, wou mer eis, am Moment gi jo déi Leit, déi eng Immunodéficience hunn oder déi wierklech ganz, ganz al sinn, also am Moment ass d'Immunodéficience, mee elo kënnt d'Fro, ob och nach eng drëtt Impfung muss kommen oder net, do hu mer de CSMI befaasst. An wann derno d'Anticorpsen en europäesche Standard kéinte ginn, wier et selbstverständlech och am Interêt vun de Bierger. Mee ech fannen et delikat, wann e Land alleng dat dote mécht, virun allem wann da seng Standarde fixéiert, mam Risk, datt een dann duerno mat sengem QR-Code am Ausland gesot kritt, Ah nee, bei eis ass dat net gülteg. Ech wollt zréckkommen op de Sujet Héichwaasser, Klimawandel. Do ass jo mam IPCC-Rapport méi kloer ginn, datt do ee ganz klore Lien ass, och nach dës Woch eng nei Studie. Ass dat fir Iech an d'Regierung insgesamt eng Opfuerderung, bei de Klimazilen, bei de Klimamesuren nach nozebesseren, méi ze maachen, grad och well vill Experte soen, datt de Klima an Energieplang esou wéi e elo do steet, datt dee wahrscheinlech net duergeet fir déi Ziler ze erreechen, déi d'Regierung sech gesat huet, beziehungsweise datt déi Ziler och net duerginn, fir d'Äerderwärmung insgesamt op 1,5 Grad ze limitéieren. Also ass déi Erkenntnis elo aus de leschte Wochen a Méint fir Iech en Usporn, fir do méi ze maachen? An dat mer dach ëmgedréint ufänken, well et gesot ass, mat d'Äerderwärmung net esou vill. Lëtzebuerg ass e Räiskär an deem Ganzen, mee een, deen ëmmer Virreider war, deen wierklech probéiert huet, déi lescht Joren op jidde Fall, wou ech och an dëser Regierung sinn, d'Cop 21 zu Paräis, ech mengen, mir haten, d'Carole Dieschbourg hat d'Présidence och vun den Ëmweltministeren, huet do d'Delegatioun och gefouert, ëmmer gekuckt, fir ambitiéis Ziler ze hunn. Dat Schlëmmst, wat mer kéinten hunn, ass, datt just ee Land oder zwee Länner géife lo soen, mir wëlle méi ambitiéis Ziler hunn, an dann déi aner net nozéie géifen. Am Moment hu mer et fäerdeg bruecht, duerch d'COP 21, datt, an duerch de President Biden, nees Amerika bäikomm ass, China ass am Moment dobei, datt mer awer, eng Unitéit hu weltwäit, déi sech Ziler gesat hunn. Eisen, eisen nationale Plang ass an onsen Aen ambitiéis, ass an onsen Aen deen, deen et fäerdeg bréngt, op jidde Fall an déi richteg Richtung och, och ze goen, andeems mer eis, et ass net vun haut op muer, Dir gesitt jo och zum Beispill bei de, beim Tanktourismus, Dir gesitt och beim Bauen, Dir gesitt, Et si Contrainten, déi bäikommen, déi vläicht net jiddwerengem gefalen, mee déi awer néideg sinn, an ob dat den ëffentlechen Transport ass, et cetera, et cetera, et cetera, d'Gratuitéit oder och d'Entwécklung vum ëffentlechen Transport. An ech kéint nach fënnef, sechs Beispiller zitieren, wou mer nach net fäerdeg sinn, wou mer nach amgaange sinn an wou mer der Meenung sinn, dass mer awer déi Ziler, mir hunn eis Ziler gi mam But, déi kënnen ze erreechen, mee mir wëssen, dass 2030 déi eng Etapp wäert wäert och sinn, an dass mer alleguerten eenzel kënnen dozou contribuéieren. Mir kënnen net just, wann d'Tëlee un ass an dann d'Biller gesinn, wou Katastrophe sinn, soen, mir mussen eppes maachen, an da wann et drëms geet Décisiounen ze huelen a matzemaachen och als Bierger, da soen, dat dote wëll ech net. Mir mussen och eis Mentalitéit, a mir mierken, dass awer ëmmer méi Leit ëmswitchen op dat eent, op dat anert, wat eeben och méi Nohalteg ass matmaachen. Mee ech géif elo wierklech elo net recommandéieren, datt ee elo misst eleng als eenzelt Land, mir kënnen, wa mir elo Länner fannen, mir haten der, mir hätte jo gär gehat, datt d'Europäesch Unioun och méi ambitiéis Ziler geholl gehat hätten. Ech souz am Conseil européen, wou mir mat nordesche Länner wierklech un der Spëtz waren, vun deenen, déi wollte weidermaachen, a mat anere Länner, wou ech Iech ka soen, wou et nëmmen d'Handbrems gezu gëtt. Wou nëmmen d'Handbrems gezu gëtt. Mee letztendlech ass awer elo während Ärer Regierungszäit quasi permanent d'Emissioun eropgaangen. Dat ass jo definitiv de falsche Wee. Jo, mee de Problem ass, wa mer elo. A se wäerte weider eropginn, wann een dat dem Statec leeft. De Fait ass, ech hunn Iech gesot, dat ass jo net vun haut op muer. Dat ass net, wa mer decidéieren, zum Beispill, ech huelen elo d'Beispill vun engem Betrib, dee elo ugekënnegt huet, Milliounen hei zu Lëtzebuerg z'investéieren. Guardian, fir se net ze zitéieren. Guardian wäert an Zukunft aneschters produzéieren zu Lëtzebuerg wéi dat, wat bis elo de Fall war. Dat geet awer net vun haut op muer. Mir kënnen net e Betrib einfach zoumaachen, andeem mer soen, Dir sidd elo zou, a kucken, wéi mer lues a lues fäerdeg bréngen, och d'Industrie, also lues a lues, mee datt d'Industrie och ëmswitcht. Beim Baue wor et och esou. Am Ufank ass gesot ginn, Jo, déi Passivhaiser, wat bréngt dat? Lues a lues maache mer d'Saachen, mee datt et Dat ass en Zil, wat mer eis ginn hu fir 2030. An déi Mesuren, déi mer geholl hunn, si Mesuren, déi och elo bis 20, déi, ech hoffen, virun 2030 wierklech ufänken ze gräifen. Mee wann Der zum Beispill eng Industrie hutt an Dir sot, mir wëllen elo aneschters produzéieren, an déi Betriber bereet sinn och ze investéieren, well et geet haut, et soll een ophalen ze mengen, dass Wirtschaft an Ëmwelt incompatibel sinn, et soll een ophalen ze mengen, dass Industrie an Ëmwelt incompatibel sinn, muss een déi richtegen Equiliber fannen, wou et geet, fir kënnen aneschters ze produzéieren, wéi dat vläicht bis gëschter de Fall war. Mee et gëtt awer nach weider produzéieren. Mir kënnen net vun haut op muer soen, elo well mer eis aner Ziler ginn hunn, gëtt d'Industrie zu Lëtzebuerg ganz zougemaach. D'Industrie zu Lëtzebuerg ass néideg. Mee eng Industrie vläicht, déi net déi selwecht ass wéi virun 20 Joer a schonn éischter eng zukunftsorientéiert Industrie ass. A mir sinn do an där Modifikatioun, an där Ëmwandlung. Mee tatsächlech d'Resultater kritt Der net vun haut op muer. Dat ass esou. Ech hätt nach eng Fro zu dem Rapport, deen den Haut Commissaire à la protection nationale Iech iwwerreecht huet. Kënnt Der eis vläicht e puer Punkte soen, wou de Fanger drop geluecht gutt, wat d'Kritikpunkte waren? Et gouf virun anerem och geschwat vun der Relatioun CGDIS a mat de Gemengen, wéi do d'Kommunikatioun gelaf ass. Hutt Der vläicht do e puer Prezisiounen? Also et sinn, et ass nach keen definitive Rapport. En huet eis Pisten opgezeechent an ech hunn elo mol d'Hausaufgaben nach verdeelt, fir dass déi verschidde Ministèren an Administratioune wierklech den, dat ëmsetzen, wou gesot ginn ass, dass vläicht Problemer, et ass an der Kommunikatioun eppes geweecht, dass jo och ugekënnegt ginn, dass jo dee Problem wär, dass dee Knäppchen drécken, net drécken, dat mat de Gemengen, hunn d'Gemenge, wat hunn d'Méiglechkeete fir d'Gemenge vun der Kommunikatioun? An do sinn eng Rëtsch vu Pisten, déi opgezielt gi sinn, wou mer am Fong elo kleng Gruppe gemaach hunn, wou de Lead och ass an deem engen oder deem anere Ministère, am Intérieur, beim Commissaire à l'Energie, beim HCPN, beim Ministère d'État, zesummen zum Beispill an der Kommunikatioun, dass ee kuckt do. Dat si keng grouss Feeler gelaf, mee et sinn awer verschidde Saachen, déi selbstverständlech hätte kënne besser, besser, besser funktionéieren. An do, Winzer, erlaabt mer, well déi Nott nach net definitiv ass, well do nach Saache musse komplettéiert ginn an och nach Saachen, Virschléi mussen ausgeschafft ginn, dass ech waarde bis d'nächst Woch oder bis an zwou Wochen, wa se fäerdeg ass an och der Chamber se da presentéiere mir da selbstverständlech och eng Pressekonferenz maachen, wou ech da mam Här Felle och an den Detail aginn. Mee fir Iech elo ze soe wou de Problem ass an Iech net ze soen, wat mer wëllen domadder änneren, géif ech net gutt fannen. Fir mech ass et wichteg, Iech ze soen, hei do wor dat do, dat do, dat do, a elo hu mer dat do, dat do, dat dote proposéiert, fir justement dass dat doten net méi geschitt. Just d'Problemer opzezielen ouni d'Léisungen, dat fannen ech net gutt. Gitt mer zwou Wochen, méi net. Merci. Jo, Fanny Kinschum, rtl Radio. Dir hutt viru kuerzem de fréiere brittesche Premier Tony Blair begéint. Hutt Der do och iwwert den Afghanistan geschwat? Mir hunn. Also mir hunn iwwert d'Situatioun, iwwert d'international Situatioun geschwat, mee do wor nach net d'Prise vu Kabul wor do nach net eng Realitéit. Mir hu mam Charles Michel ganz vill iwwer europäesch Dossiere geschwat. An ech kéint elo, ech géif elo léien, wann ech giff soen, iwwer wat mer alles nach geschwat hunn, well mir woren annerhallef Stonn oder zwou Stonne beieneen. Mee Afghanistan ass, also iwwert d'international Situatioun an d'Onstabilitéit ass doudsécher geschwat ginn. Mee fir Iech elo ze soen, wéi eng Sujete ganz genau, Wat wor jo kee politesche Rendez-vous, et wor jo e private Rendez-vous. De Rôle, dee souwuel den Tony Blair wéi och den George W. Bush am Afghanistan-Konflikt, am Irak-Konflikt gespillt hunn, ass ganz kontestéiert, fir et mëll auszedrécken. Wat ass Är Meenung dozou? Also ech, déi Décisiounen, déi deemools geholl gi sinn, sinn deemools déi, déi déi politesch Responsabel geholl ginn. Et ass net u mir ze jugéieren, ob se Recht haten oder net Recht haten. Ech kann Iech just soen, dass déi Décisioun, fir elo dem Afghanistan ze soen, si si prett, si solle selwer eens ginn, eng verfréiten Décisioun war. Ass op jidde Fall mäi perséinlecht Gefill. A well wann Der vun deene schwätzt, da kann een och virdru vu Russland schwätzen a vun der ganzer Geschicht vum Afghanistan. An da kann een nach vill méi wäit zeréck agoen. Fir mech, ech liewen au présent. Ech fänke elo net u Punkten ze verdeelen, fir ze soen, ob deen een oder deen anere Politiker Responsabilitéiten huet. an der Vergaangenheet bei Décisiounen, déi souwisou net méi réckgängeg ze maache sinn. Nach zwou Froen zum Héichwaasser. Eng méi Detailfro, Wéi séier soll esou eng SMS-Warnung ëmsetzbar sinn? An dat anert ass, Wéi eng Pläng ginn et och eventuell fir Renaturéierungszonen, respektiv Opfänkbecken? Klift, déi zweet Fro? Wéi eng Pläng ginn et fir zousätzlech Renaturéierungen an Opfänkbecken? Also bei der éischter Fro. Et ass virgesinn, datt et bis Mëtt 2022 soll fäerdeg sinn. Ech mengen, dat ass jo och scho kommunizéiert gi vun der Innenministesch, déi de Lead och huet an där doter Fro. A bei der Renaturéierung hu mer jo net eréischt gëschter ugefaangen. Do ass e Prozessus, dee weider am Gaang ass. An ech mengen d'Wo, ech muss oppassen, wat ech soen, zu Miersch, wou eng Madamm mer gewisen huet, wéi Nee, et wor net zu Miersch. Zu, an der Fiels, an der Fiels, an der Fiels, wou eng Madamm mer gewisen huet, dass zum Beispill d'Renaturéierung direkt hannert der, bei hinnen an der Fiels, hannert der Mäertz-Plaz, erméiglecht huet, dass d'Katastroph vill manner kleng war wéi dat, wat se virdru kannt huet. Dat heescht, dass eng Renaturéierung wierklech eppes bréngt. An déi gi weider, déi gi weider. David Marques fir de Quotidien. Och fir bei den Iwwerschwemmungen ze bleiwen, kënnt elo nach eng Kéier op d'Krittären agoe vun den Hëllefen, déi elo verduebelt ginn, fir och notamment Privatleit, well direkt Am Uschloss vun den Iwwerschwemmunge Mëtt Juli ass ganz vill dovun erieds gaangen, datt d'Assurancë ganz wéineg géifen ausbezuelen, zemools bei de Leit, déi ganz schlëmm betraff waren. Wat ass do elo d'Krittären, déi d'Regierung wäert applizéieren? D'Krittären hunn net geännert. D'Krittäre sinn nach ëmmer déi selwecht wéi déi éischte Kéier, mee et ass just, datt mer gesinn, datt mer am Moment bei enger Estimatioun si vun 49 Milliounen. A wa mir eng Enveloppe vu 50 Millioune virgesinn, dann huet et kee Wäert ze mengen, datt et domadder duergeet. A wann een dann d'Hëllefe misst reduzéieren oder de Leit soen, wann Dir elo kommt, da kritt Der näischt, well d'Enveloppe fort ass, dat huet kee Wäert. Dowéinst, déi ass einfach op 100 gehéich ginn, mee d'Krittäre sinn net geännert ginn. Ok, merci. Sinn e Wieldchen Tageblatt. Et gëtt déi ganz Zäit geschwat fir Leit aus dem Afghanistan ze evakuéieren, déi e Lien mat Lëtzebuerg hunn. Wat gëtt dorënner verstan? Sinn dat just Lëtzebuerger Residenten, Lëtzebuerger Staatsbierger oder sinn dat och Leit, déi fir Lëtzebuerg an Entwécklungsprojeten dohanne geschafft hunn? Also ech, den Här Asselborn an den Här Bausch si lo gläich hei, déi kënnen Iech wierklech do sécher äntweren. Ech kann Iech just soen, datt déi Famill e Lëtzebuerger Pass huet, e Lëtzebuerger Pass huet, dat heescht, dat ass eng Lëtzebuerger Famill, déi hei hir Heemecht fonnt huet an wou d'Kanner méi Lien mat Lëtzebuerg hu wéi mam Afghanistan, wann ech d'Explikatioun vum Här Asselborn de Moie verstan hunn. An da sinn do Familljememberen, ech hunn op. Sauf erreur de ma part, si keng Leit, op jidde Fall op offizieller Missioun vu Lëtzebuerger Säit am Afghanistan geweecht. Déi Informatioun hu mer kritt. Mee de Fait ass, déi Leit, déi elo hei rapatriéiert ginn, si Leit, déi oder Lëtzebuerger Pass haten oder hei résident waren. Mee dat sinn alles Informatiounen, déi ee mat der Zäit eréischt och kritt huet. An et schéngs eng Riichterin ze sinn, déi och mat hirem Mann, oder déi och elo giff kommen op d'Demande do vun well déi gefährdet wier an souwisou net méi wéi 48 Stonnen oder 3 Deeg do et iwwerlieft hätt. Dat sinn op jidde Fall déi Informatiounen, déi mer kritt hunn. Mee erlaabt mer, dass ech wierklech op den Här Asselborn an Här Bausch referéieren, déi an deenen nächste Minutte wäerten dann hei optrieden. Okay. Et gouf bis elo decidéiert, 12 Flüchtlingen opzehuelen, vu Lëtzebuerg aus. D'selwecht. Waart et huet nach e bëssen, Enke, huet nach e bësse Gedold. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Euh, simplement une question par rapport euh, à, la, à la crise Covid. Il y a beaucoup de pays qui ont euh, décidé de rendre le vaccin obligatoire pour euh, les soignants, ainsi que pour d'autres professions. Est-ce que c'est également envisagé ici au Luxembourg euh, ou pas Dir wësst, dass dat eng Diskussioun war, déi mer säit Méint scho féieren, an och wann d'Ausland decidéiert, dass dann obligatoresch ass, dass et net hei muss dann eent zu eent ëmsetzen. Mir sinn nach weider an der Praxis, dass mer der Meenung sinn, mir sollen d'Leit iwwerzeegt kréie geimpft ze ginn. Mir wëllen och esou laang wéi méiglech op deem doten, op där doter Schinn bleiwen, dass net obligatoresch ass. Am Moment hu mer jo och nach d'Simplificatioun, ouni Rendez-vous kënnen ze goen. Mir ginn an d'Spideeler d'Leit impfen. Da muss een dann elo de Bilan zéien. Dat soll een och an den nächste Woche maachen, wou dann dee Punkt nees eng Kéier wäert diskutéiert ginn. Mee am Moment probéiere mer wierklech iwwer Iwwerzeegungsaarbecht de Leit ze erklären, wéi wichteg et ass, geimpft ze ginn. An och virun allem, wann ee mat vulnerabele Leit ze dinn huet, een och net nëmme fir sech, mee do virun allem och fir déi Leit, mat deenen een zesummeschafft, och eng grouss Verantwortung huet. Ech wollt nach op e Sujet kommen, deen eis iwwer de Summer beschäftegt huet, dem Vizepremier Kersch seng Propos fir eng Coronasteier. Dir hat Iech am Juni, mengen ech, Enn Juni, relativ kritesch geäussert. Den Thema ass, d'Thema ass nach ëmmer do. Wéini wëllt Der do tranchéieren oder wéi geet déi Diskussioun weider? Ganz ronderëm d'Bezuele vun der Kris, Steiergerechtegkeet, wéini kann een do mat engem produktiven Enn vun der Diskussioun rechnen? Dir musst en Ënnerscheed maachen tëschent der Steiergerechtegkeet, Dir wësst, datt mer jo och eng Réforme fiscale wollte maachen, ebe fir do verschidden Inégalitéiten och aus der Welt ze schafen, datt déi awer duerch d'Pandemie schwierig ka gemaach ginn. Do muss ee kucken, ob een do verschidde Modussen huet, fir Steiergerechtegkeet vläicht méi no beieneen ze bréngen. Dat ass dat, wat d'Regierung an den nächste Méint wäert maachen, well Steiergerechtegkeet eis eppes och wichteg ass. An ech géif awer net Steiergerechtegkeet mat enger Coronasteier vermëschen. Dat sinn zwou verschidde Saachen an déi steet fir mech net à l'ordre du jour. Dir hat och eng am Interview mat Paperjam deemools eng Spekulatiounssteier ugeschwat. Ech mengen do ass e relativ grousse Konsens tëschent de Parteien, fir esou eppes ze maachen. Wéi konkret ass dat? Kann een do séier mat enger Propos rechnen? Dat gehéiert och zu deene Punkten, déi tëschent engem Logementsminister, enger Intérieursministesch, wann een zum Beispill da vun Taxe foncière schwätzt, an engem Finanzminister weider diskutéiert ginn. Do sinn Diskussiounen, déi nach am gaange sinn. Dat gehéiert och zu méi équitabele fiscale, équité fiscale. Wann do eppes gemaach gëtt, da gëtt dat eppes in globo. Kann een do eppes fir den État de la nation erwaarden? Dir gesitt. Merci.